CCC, ndi pfano ya mashango ye a ḓo vha hone nga ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fuṱahe mbili. Iyo pfano yo thoma u shuma nga ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fuṱahe iṋa. Nga ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fuṱahe ṱhanu, Guvhangano ḽa u thoma kana ḽa u ranga nga ha tshanduko ya kilima kana Conference of the Parties, COP, ḽo takutshedza kha ḽa Berlin kha ḽa Germany. Ndi guvhangano ḽine ḽa vhidzwa COP one kana khophi ya u ranga kana ya u thoma, vhurumelwa ho kuvhangana u fara nyambedzano nga UNFCCC. Vhurumelwa hu katelwa vhaimeleli vha mivhuso, miraḓo ya madzangano a tshitshavha na vhaimeleli u bva kha sekithara ya phuraivethe. Nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱahe rathi, COP2 yo farelwa ḓoroboni ya Geneva kha ḽa Switzerland. ndi e a ḓo thoma u dzinginywa ha fhungo ḽa uri hu vhe na mbofho malugana na u swikelela zwipikwa zwa kilima. Cop Three yo vha hone nga ṅwaha wa gidi ḓa ṱahe fu ṱahe sumbe kha ḓorobo ya Kyoto kha ḽa Japan. Ndi e a ḓo pfanwa kha mbofho i vhidzwaho Kyoto Protocol. Tshipikwa tshihulwane tsha mbofho iyi ho vha u thusa kha u dzhia maga o khwaṱhaho a u swikelela zwipikwa zwa vhubvisagedze, nga ṅwaha wa gidiḓa ṱahe fu ṱahe malo, Guvhangano ḽa Vhuṋwa kana COPFOR ḽo farelwa Buenos Aires kha ḽa Argentina, ho mbo ḓi tumbulwa Buenos A res Plan of Action, ndi ḽiga ḽo dzhiwaho hu itela uri hu vhe na tshumisano vhukati ha mivhuso. COP five Ndi yo vha hone nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱahe ṱahe kha ḓorobo ya Bonn kha ḽa Germany. Vhurumelwa ho fara nyambedzano nga zwiteṅwa zwi re kha mbofho ya Kyoto Protocol. Nga ṅwaha wa gidimbili, COP 6 yo farelwa The Hague kha ḽa Netherlands. Kha iḽi guvhangano a hu na na zwinzhi zwo swikelelwaho, nyambedzano dzo mbo ḓi imiswa. zwa swikisa kha uri hu vhe na muṅwe muṱangano nga murahu ha miṅwedzi ya malo. COP 7 yo vha hone nga ṅwaha wa gidimbili nthihi kha ḽa Marrakesh kha ḽa Morocco. Tshikwama tsho Khetheaho tsha Tshanduko ya Kilima kana Special Climate Change Fund, SCCF, tsho thomiwa kha guvhangano ḽa COP 7. Guvhangano ḽa COP 8 Ḽo vha hone nga ṅwaha wa gidimbili-mbili ngei kha ḽa New Delhi, shangoni ḽa India, vhurumelwa ho pfa na kha Delhi Ministerial Declaration wo itela khuwelelo kha mashango no khou bvelelaho uri a thuse mashango ane a kha ḓi bvela kha sia ḽa zwa thekhinoḽodzhi. Nga ṅwaha wa gidimbili-raru, COP nine yo vha hone kha ḽa Milan kha ḽa Italy, ho lavhelesiwa mveledziso ya Tshikwama tsho Khetheaho tsha Tshanduko ya Kilima, kana Special Climate Change Fund, SCCF, hu tshi katela na Tshikwama tsha Mashango o Tambulesaho Ḽifhasini, Least Developed Countries Fund, LDCF. COP10 yo farelwa kha ḽa Buenos Aires, Argentina, nga ṅwaha wa gidi mbili iṋa. Ho ḓo pfaniwa kha Buenos Aires Plan of Action shango ḽa Russia na shango ḽa Canada o saina lwa tshiofisi mbofho ya Kyoto Protocol. Guvhangano ḽa COP11 ḽo farelwa Montreal kha ḽa Canada nga ṅwaha wa gidimbili ṱhanu. Ndi ṅwaha we mbofho ya Kyoto Protocol ya thoma u shuma. COP 12 yo vha i Nairobi kha ḽa Kenya nga ṅwaha wa gidimbili rathi. A hu ngo vha na zwi no mangadza zwo swikelelwaho kha heḽi guvhangano nga ṅwaha wa gidimbili sumbe. Sumbe, Cop 13, yo vha i kha ḽa Bali, Indonesia, ndi ya ḓo thomiwa Adaptation Fund, Tshikwama tsha u Thusa Mashango ane a vha kha Khombo ya u Kwamea Zwihulu nga Tshanduko ya Kilima. Cop 14 yo farelwa kha ḽa Poznan, Poland, nga ṅwaha wa gidimbili malo. A hu ngo tou vha na zwinzhi zwi no mangadza zwe zwa ḓo reriwa nga hazwo. Nga ṅwaha wa gidimbili ṱahe, vhurumelwa ho kuvhangana Kha cop 15 kha ḽa Copenhagen kha ḽa Denmark, ho vha na pfano ya Copenhagen Accord. Tshipikwa ho vha u khwaṱhisedza uri tshanduko ya kilima ndi iṅwe ya khaedu khulwanesa ḽifhasini nahone mufhiso wo kalulaho wa ḽifhasi a u ngo tea u fhira digirii mbili. Cop 16 yo farelwa kha ḽa Cancan, Mexico, nga ṅwaha wa gidi mbili fumi. Ho thomiwa Green Climate Fund, kana GCF, Tshikwama tshine tsha ḓo ṋetshedza masheleni a doḽara dza biḽioni dza ḓana ṅwaha muṅwe na muṅwe u thusa mashango a tambulaho uri a kone u konḓelela tshinyalelo i no vhangwa nga tshanduko ya kilima. Nga ṅwaha wa gidimbili fumi nthihi, COP 17 yo vha i kha ḽa Durban kha ḽa Afrika Tshipembe, ho pfaniwa kha uri hu tea u vha na pfano, Durban Platform for Enhanced Action, ine i a vhofha Mashango uri a khwaṱhise maga a u lwa na tshanduko ya kilima. Nga ṅwaha wa gidimbili fumi mbili, fumi mbili, COP18 yo vha yo farelwa kha ḽa Doha kha ḽa Qatar. A hu na zwithu zwi no farea zwi swikelelwaho. Nga ṅwaha wa gidimbili fumi raru, COP19 yo vha i kha ḽa Warsaw, Poland. Ho vha na tsatsaladzo nnzhi kha khuvhangano iyi. Izwi zwi katela zwe shango ḽa Poland ḽa kundelwa u ḓigana kha u fhungudza nḓila ine vha shumisa fulufulu ḽi sa vusuludzeiho u fana na malasha. COP20 yo vha i kha ḽa Lima kha ḽa Peru nga ṅwaha wa gidimbili Fumi-iṋa, Ho dzinginywa fhungo ḽa uri tshanduko ya kilima i tea u vha tshipiḓa tsha kharikhuḽamu zwikoloni. COP21 yo farelwa ḓoroboni ya Paris kha ḽa France nga ṅwaha wa gidimbili fumi ṱhanu. Ho ḓivhadzwa thendelano Paris Agreement ine i ḓo thoma u shumisa vhudzuloni ha Kyoto Protocol kha u langa maga a u lwa na tshanduko ya kilima u bva nga ṅwaha wa gidimbili fumbili

COP23 yo farelwa kha ḽa Bonn, Germany, yo vha i fhasi ha ndango ya vha muvhuso wa shango ḽa Fiji. Ho dzinginywa fhungo ḽa u fhelisa zwa u shumiswa ha malasha. COP24 yo vha i kha ḽa Katowice, Poland, nga ṅwaha wa gidimbili fumi malo. A hu na zwi no farea zwo reriwo nga hazwo. COP25 yo vha i ngei kha ḽa Madrid, Spain, nga ṅwaha wa gidimbili fumi ṱahe. Yo vha yo tea yo farelwa kha ḽa Chile, fhedzi ho no ḓo vha na migwalabo ya vhadzulapo kha heḽo shango. A hu na zwino mangaḓa zwo ambiwaho nga hazwo. COP 26 yo vha hone kha ḽa Glasgow, Scotland, nga ṅwaha wa gidi mbili fu mbili nthihi. Yo vha hone u lenga nga ṅwambo wa vhulwadze ha Corona he ha vha hone ho ambarelwa ḽifhasi nga ṅwaha wa. Nga ṅwaha wa gidi mbili fu mbili, mashango o pfana kha ḽa Glasgow Climate Pact, phakhedzhi ya tsheo zwi tshi katela u khwaṱhisa maitele a u vha na nḓila dza u konḓelela tshanduko ya kilima, u fhungudza vhubvisageze na thikhedzo ya masheleni kha vhoṱhe. Nga ṅwaha wa gidi mbili fumi mbili mbili, COP27 yo vha yo farelwa kha ḽa Sham Elishake kha ḽa Egypt, vhurumelwa ho pfa na kha Sharm el-Sheikh Implementation Plan u lavhelesa zwa thuso ya masheleni kha tshinyalelo i vhangwaho nga tshanduko ya kilima, u ḓiimisela ha mashango u lwa na uri mufhiso wo kalulaho wa ḽifhasi u songo fhira digirii nthihi khoma raru, u khwaṱhisa vhuḓifhinduleli kha mabindu na zwiimiswa na u ita nyito u fhirisa u ṋea pfulufhedziso dzi siho. COP28 Yo vha i Dubai, United Arab Emirates, nga ṅwaha wa gidimbili fumbili raru. Ho pfaniwa kha uri tshifhinga tsha u ḓitika nga fulufulu ḽi songo kunaho ḽi sa vusuludzeiho tsho fhela nahone hu khou tea u khwaṱhiswa zwa u fhungudzwa ha vhubvisageze. COP29 i ḓo farwa kha ḽa Baku Azerbaijan u bva kha ḽa fumi nthihi u swika kha ḽa fumbili mbili ḽa ṅwedzi wa Lara nga ṅwaha wa gidimbili fumbili iṋa, hu khou lavhelelwa uri guvhangano ḽi ḓo lavhelesa kha zwa masheleni sa izwi hu na ṱhoḓea ya dzithriḽioni dza dzidoḽara u fhungudza vhubvisageze na u ṋetshedza tsireledzo na matshilo a vhathu kha tshinyalelo yo vhangwaho nga tshanduko ya kilima.